Taku ingoa ko Hinewai Pomare, no roto o Te Hokianga, he tarara ahau, ko aku hononga ko roto o Pangaru, e Kokopu no raro o Pangaru maunga, he Paraki Pere no ngā pārae o Whirinaki, ā, he pāpāka hoki no Rangataua no roto o Tauranga Moana. Mahena au i te ao hauora, he kaiwhakahaere kaupapa i roto i te ao Population Health, Ngā pō, i ngā mutunga wiki me wera atu tāma he kaimahi hoki au i roto i ngā kaupapa reo. Nawa i tika, kura reo ki Whirinaki, me wētahi atu kaupapa whutupōro. Āe, he nui ngā mata o tērā noho mohoao. Pakeke te noho wehe i ngā whānau. Koia tērā ko tētahi o ngā āhuaranga i āhua pakeke. Engari, i au e whakaaro ana ki tērā tāima iāianei ka whakaaro au, he nui hoki ngā āhuaranga ātaahua ā, nō taua tāima rā te noho ā, i te, te noho ki te kāinga. Mea pai tērā ki ahau, ā, mutu taku karore haere i ngā rori, haere ki noho ki te motokā, ia, mau ki te kupinga o ngā rori o Tāmaki mō te rū o Hāorai ia rā, ā, pai ki au te noho kāinga. Ka kite hoki au i te hua mō ngā whānau noho kāinga ko ngā mātua i noho tahi ki ngā tamariki ki te whāngai i ngā kōrero uh, i noho tau. Koia pea te, te tahi o ngā mea, te tahi o ngā hua pai. Te timatatanga o te noho mohoao. I Tāmaki ahau e mahi ana, ā, nā, ka karangahia tō mātou tīma ki te haere ki te tautoko i ngā mahi tiaki i te hapori, ā, i ngā mahi ā, whakarite rautaki ā, kia kore ai te mate urutā e pā ki ngā, ki te iwi. Ka 6-7 wiki pea ahau e mahi ana ki konā, ka rongo ahau i tētahi momo mokemoke ki te kāinga, tā te mea i mauheretia ki roto o te tāone, Ā, ka rongo hoki au i tētahi hiahia nui ki te hoki ki te kāinga, ā, nāwai, nāwai ka, ā, toko te whakaaro, āe, kua tae te wā kia hoki ki te kāinga, ā, ki te hau i roto i te wā o te mate urutā, he ao anō i waho i te ao mahi. Ngā mea hirahira o tēnei ao, nui kē atu i te mahi anahenahe, nā, ko te whānau, ā, ko te mauritau, Ā, ko te ora o te iwi. Ko tētahi atu o ngā mea ki tenei au i te wā o te noho moa, ko te kaha o te iwi Māori ki te whakaaro auaha. Ā, rei te mea, mīharo ana hoki tēnā, hiki mai tātou i a Māui. Ā, engari tino, tino haere au ki te kite ko te iwi hohoro ki te whakatū ake i ngā whare tiaki ā, tāngata i te, ki te whakariterite i ngā rautaki ā, kauparehia atu i wēnei ngāngara ko te iwi Māori ā, me taku, āe, taku whakamiharo ki tō tātou iwi. Ā, āe, ka whakaaro ahau ki te kāinga nei, tēnei kāinga nei ko Te Kōhanga o Ngā Puhi. Ā, ka whakaaro ahau ki ngā tūpuna i whakawhiti mai i Hawaiki rānō, ka ū ki Taurutu, ka ū ki Waiarohia, me ngā mahi nui kia tae mai rātou ki konei, tēnei whenua hou. Ā, nā heke rawa mai ki a tātou, ā, Ko ngā ngaru nui me ngā ngā hau kino o te wā, kāore e rite ana ki wera, engari he hau tonu hei kaupare atu, he he ngaru nui um, tonu hei whakawhiti mā tātou, nā ko ngā ngāngara o te wā, ko ngā taimahatanga o te wā. Nā, i roto i wērā mea e rua, ko ngā mā, mātāpono o ngā tūpuna ngā mea i ārahi i a tātou. Koia wērā ko ngā mea i, ko te manaakitanga, ko te whakaaro ki te rahinga o te iwi me te whānau me te hapū, kaua ki te tangata kotahi nahenahe, ko te uh, whakaaro ki te mātāhau ariki ki, ki te Hawaiki hou e haere nei te tangata. Uh, koia wērā ko Ko ngā mātāpono i puritia e ngā tūpuna, me te whakapono ki a rātou anō hoki. Titiro whakamuri ki anga whakamua, to me, means taking the lessons from our tūpuna. Generations of our tūpuna travelled far beyond the expected and I can't wait to see how us, ngā uri a Māui, how auaha and how far we are able to travel.